Кэмчирийэн хаалыма диэт Биһиги бүгүн ытык дьоммут ыллыктаах тыллара диэн бастакы биэриибитигэр Мария Григорьевна Тарасовы туһунан сэһэргиэхпит. Мария Григорьевна тыһыынча тоҕус сүүс биэс сыллаахха алтынньы ыйга Солоҕон нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Кини үйэтин-сааһын тухары бэйэтэ этэринэн, орто сүһүөх кадр быһыытынан пенсия таккыгар диэри үлэлээбитэ. Ол курдук Мария Григорьевна Солоҕон, Бэрдьигэстээх, Атамай нэһилиэктэригэр сэбиэт бэрэссэдээтэлинээн, Горнай оройуон райисполкомун инструкторунаан үлэлээн, дьон-сэргэ ытыктаныытын уонна билиниитин уолунан Дэлэҕэ даҕаны Сэбиэт Маарыйа диэн аат-иҥэ сылдьыа дуо Үтүө күнүнэн күндүү көрөөччүлэр бүгүн биһиги ытык дьоммут ыллыктаах тыллара диэн бас проекпыт бастакы геройун кытта көрсүөхпүт. Ол курдук бүгүн биһиэхэ биһиги ыалдьыттыыбыт ытык киһибитигэр Тарасова Мария Григорьевнаҕа. Мария Григорьевна, ты бастатан туран кэлэн иһэр дьахталлар күннэринэн итиитик истинник эҕэрдэлиибит. Баһыба.
Аһаа, дьэ уоннаттан бу кэпсэтиибитин хаҕалыахха. Оттон хайдах, хаһан, ханна төрөөбүккүтүй уонна оттон ханна үлэлээбит, үлэҕитин саҕалаабыккытый диэнтэн хаҕалыахха дуу?
Этэн барабын. Дьэ, этэн бараҕын.
Мин оттон сүүрбэ биэс сыллаахха Холоҕон нэһилиэгэр Саһыл Бытылаах диэн Саас килиэһи үүрдэр күһүн сайын уолан хаалар үрэхтээх сиргэ оттон уруккунан тыа ыалыгар төрөөбүтүм. Иккилэр этибит, тыыннаах хаалбыт, барыта эттэтэ оҕоломмуттан, онтон эдьиийим сүүрбэтиттэн тархан ыал буолан баран оҕоломмокко эрэ оччотооҕу сэрии иннинээҕи туберкулез ыарыыга ыалдьан өлөн хаалбыта. Мин буоллаҕына Өрт орто оскуола ортотооҕу сэттэ кылаастаах оскуола этэ. Онтон түөрт кылааһын бүтэрбитим кэннэ аҕам биһиги кыайан ыал буолуо уһуохпут диэн ыарыһах, эдьиийиҥ өлөн хаалла, онон үөрэнимэ диэн оскуолаттан ууратан кээспитэ. Онон мин ол түөрт кылаас үөрэҕинэн олордохпуна тыһыынча сэрии аҕаламмыта онон түөрдөн биир сыллаахха ол сэрии аҕаланан турдаҕына ол түөрт кылаас үөрэхтээх киһини туохха хомсонуол секретэрэ буола сылдьыбытым кыратык Сиинэҕэ холкуос баара киирим аатынан ол олор сырыттахпына Ньурмаҕанчына диэн ураах баҕайы Өлүөхүмэ быыһа, өрүс быыһа Уманаҕас көстөөх Сиинаттан Уманаҕас көстөөх сиргэ Калинин аатынан холкуос баара. Онно миигин суотчут диэн билиҥҥиннэн бухгалтер буоллаҕа дии. Оннук буолла. Ээ, онно ыыппыттара. Онно комсомольскай тэрилтэ секретаря буолаҕа миигин диэн сэрии саҕана Ногрушка элбэх буолла. Хаскыны оччоҕо?
Саһан онно баран дьоол комсомольскай тэрилтэһэ баартыйалаахтар суох этилэр, биир эмэ киһи баара Синаҕа учуокка тураллар этэ, онон мин ол комсомольскай тэрилтэни халайбытым уонна ол холкуоска бухгалтер туоһунаһын отто толорон ол үлэлээбитим. Онтон ол аҕа дойду сэриитэ бүппүтүгэр оруобуна мин дуогубар диэн баар этэ оччотооҕуга дуогубарынан үлэлээһин диэн. Ол курдук дуогубарынан кэлбитим букатын манна чилиэн буола кэлбэтэҕим диэммин ол уурайан Һиинэҕэ кэлбитим. Һиинэҕэ холкуоһу холбообуттара. Онно кэлэммин маҥнай сэбиэт сэкирэтээринэн анаабыттара онно Сэбиэт паарата Андрей Евдокия Николаевна диэн бэрэстээтэллээх этибит. Онно үлэлээбитим. Онно секретаринан. Онтон холкуостары бөдөҥсүтүү буолбутугар Холооҥҥо кэлбитигэр миигин Ыстаалын аатынан холкуоска бөдөҥсүйүөн иннинэ ити Чычааска холкуос председателинэн анаабыттара. Онно балтараа сыл курдук холкуос председатель үлэлээбитим кэннэ холкуостары дьэ бөдөҥсүтэн Карл Маркс холкуос диэн силээн холкуоһун иһин холбоон барыта өркө холбообуттара. Онон ол Чыкалов аатынан холкуоска, онон ол мин онтон уурайбытым. Онтон дьоннорум буоллаҕына Малтааныга көһөннөр ити Маай холкуос диэн баар этэ онно. Онно олороллор этэ ону мин ол маҥнай онно ол дьоммун кытта барсыбытым ол отчет курсугар киириэхпэр дылы онно Олдьоннорбун төттөрү көһөрөн холооҥҥо аҕалбытым уонна ол холкуос председателинэн үлэлээн бүппүтүм кэннэ Һиинэҕэ эмиэ төттөрү ааҕар балааһы биэдиссэйэ диэнинэн үлэлэппиттэрэ. Сэрии аҕана бурдук ыстараллар, олох да бурдук эрдэ баҕайы үлүйэн хаалар бурдук үүммэт дойдута болокуорунай. Ото үүнэрин үүнэр, маҥнай туох да адьаххай ото маһа адьаххай үчүгэйдик үүнэр. уонна эрдэ тымныы түһэрдии онно үлүйэн хаалар оччоҕо ас ылбаккын хапчыйан хаалар ол да үрдүнэ бааттыы хордаҕа буоллаҕа дии син биир бурдугу ыстараллар оннооҕор хоттуоппуй ыстар сатаабыттара хоттуоппуйа эмиэ сорохтор сиргэ үүммүтэ сороҕор суох Ону ордук үлэ баар этэ. Уоннаттан сүөһү былаанын булгуччу толороҕун ыстаалым баар этэ ол һаҕана. Окуон барыта ыстаал курдук кытаанах ким да оһой-моһой барбат. Оннооҕор хаамай хомойорум, ол Маалтааныга мин маҥнай дьоннорбун кытта оҕо сылдьан уон сэттэлээх ырдьа сырыттахпына холкуос сылгыта икки биэ кээһэн хаастаа дии били аһылыга эҥин кэмти буолла оннукка аһылга кээһэ эрэ оннук кээспитигэр Пахомов Ньукулай Харалаампьебыс диэн Холоонтон төрүттээх киһини икки ыһылга хаайыы ыыппыттара бу көрүү-харайыы куһаҕана диэн хантан ылан оту тоторо ийэтий аҕаай ото суох бол холкуоһун ото Ону курдук баран баран оччотооҕу хаайыйа барбыттар кыайан төннүбэттэр этэ. Кэлбэтэҕэ. Биир эмэ кэлээхтиир эмэ. Ээ, биир эмэ кэлэр.
Оҕурдук. Оннук.
Оннук ыарахан олоҕу туораабыппыт. Уонна оттон ол кэнники сэрии кэнниттэн сыыйа-баайа олох көнөн өрөспүүбүлүкэ салалтата, Россия салалтата барыта уларыйан истэҕэ дии. Ол аайы хаҕытта хаҥа киһи хаҥалыы дьаһайар, хаҥа хокуон таххар, дьоннорго урут сэрии бириэмэтигэр биир ынахтаах буоллаххына биэс уон iki киилэ тыыннаах ыйааһынынан эти төлүүгүн, түөрт киилэ кыымы дарыыны төлүүгүн, оннук нолуок баара. Ону ол эмиэ сэрии бүппүтүн кэнниттэн Маленков диэн киһи СКА секретарь кэлбитэ быһыылаах, ол кэлбитигэр нолуогу тыа сирин дьонуттан сотох кээспитэ. Ону ол хоппутугар хоппутун мин сэбиэт үлэ секретаря учаскаларга кэпсии бардым. Онно саамай практичная диэн туохха холбугур диэ сиргэ ити билигин аҕа кыыһа баар Баһылай Мандүрэй диэн киһи баара холкуос үлэһитэ олор олороллор этэ онно кэпсээтээм диэн оннук уларыйыы барбыт эдарыын олуогун эһигиттэ хоппуттар аны эдарыын олуогун төлөөбөт үһүгүт диэн онно наһаа үөрдэ уонна таҥараҕа кириэх охсунна отон боруос да кириэх охсунна оо дьэ чугай да буолбут дьэ һуу гыммыппыт диэн көннөрү холкуостаах киһи бэл оннук үөрбүтэ мин ону харахпар бу баар курдук өйдүүбүн уонна ити эппит тылын аан маҥнай оннук үтүө тылы киниттэ истибитим былааска махтанар тылын хаан кэлбит былааска Оннук буолла. оҕурдук онну олоххо олорон кэлбиппит оттон уонна тоол мин э, кэнники эбиэккэ үлэлээбитим ол бухгалтер буолбутум оҕурдук дьэ Ол- устунан кэрсинэн бу Эдьиий, орто сүһүө каадыр диэҥҥэ үлэлээн кэллэм дии Ол ааҕар балаҕан кэнниттэн салгыы ханна үлэлээтин?
Хааҕар балаҕан кэнниттэн ол ыстаалын аатынан холкуоска холкуос бэддээтин үлэлээтим. Ол кэнниттэн ол холкуостары бөдөҥсүтүү кэнниттэн сэбиэккэ сэкиритээрдээтим. Сэрии кэннинэ олоҕоттон успокойнай, үчүгэй буола, наһаа элбэх нолуогу тыа иһигэр түһэрэллэрэ то эдарыы нолуога хотуллубута аан маҥнай онтон ол бодохуоснай нолуог иҥин диэн баарыта ис түһээн иҥин диэн олору һыыйа хотон кээспиттэрэ онтон ото дьон бэйэтэ тугу булан холкуоска үлэлээбит дохуотун сыыһын эбэтэр хопкуоска үлэлээбит дохуотун сыыһын бэйэтэ туттар буоллаҕа ким төһөнү үлэлээбитинэн хамнас кырата этэ ол да буоллар нолуогу төлөөбөт буолла онон фуу гыммыта оннук буолла онон тыа сирин дьоно ол нолуоктан босхолонон баран дьэ киһилии олорор буолбуттара ынахтарын үүтүн бэйэлэрэ сиэн уонна арыый уонна Ол хайаан да иккин ахтан үөһэни туппаккын иҥин диэн этии уурайан, ким төһө сүөһүнү кыайарынан тутан иһин арыый бэттэх арыый бардаҕым уонна били эрийэ дьон хомуура уурайан эрии бүтэн успокоеннай олох дьоҥҥо кэллаа дии маннык курдук олох дьоннорум ийэм ыарыһаҕа этэ эдэриттэн биһиги үс бииргэ төрөөбүт курдукпут биир уол оҕо төрөөн икки сааһыгар өлбүт уонна дьиим ыал буолан инниннээн баран оҕоломмокко эрэ түбүркүлүөс быһа сиэн эрдэ өлбүтэ уонна мин үспүт ийэлээх аҕан ийэм буоллаҕына ол киирэбискэттэн төрүттээх эбээххин этэ аҕам буоллаҕына аатырбыт олоҥхоһут, оҕунан маран дойдутугар хоччо айыы былыргылар аньыыргыыллар, дьиэтигэр олоҥхолообот этэ, аты иһиргэ барар, олоҥхолуур дьон ыҥырыыга сылдьан олоҥхолоппуттара. Уонна бу өрөспүүбүлүкэҕэ киирэн түөрт уон биир сыллаахха сэрии буолуон аҕай иннинэ Тулааһынап диэ суруйааччы хомуйталаан олоҥхоһуттары суруйбута. Ити олоҥхо мусуойугар Буондаҕа баар үһү. Ээ, сөп-сөп.
Олоҥхото.
Аха.
Дьиэтигэр анньыргыыллар, былыргылар. Аха. Онон дьиэтигэр оччо олоҥхолообот, олоҥхолообот. Ханна эрэ дьэ муҥха буоллаҕына, ханна эрэ ким эрэ мунньустаннар, ыҥыраннар онно туохтууллар, олоҥхолотоллор. оҕурдук. Онно түмсүү курдук. Көр, былыргы дьоннор олонохону истэр туохтаахта интэриэстээх курдуктар. Туохтаатын арадьыйар суох бол. Кулууп да уох, туох да уох.
Ол иһин буоллаҕына урукку дьон оҕурдукун алла. Түмсэннэр онно олоххо истэллэр дьэ. Холкуоһулата бу хойукка дылы баара. Хайаан да холкуоска эн үлэлиэхтээххин, биэс уон икки үлэ күнэ дуу, оннук трудовой сокуон курдук, ону эмиэ толоруохтааххын, үлэлээҥҥин. Онно Россиянка баар, холобур, пиэрмэҕэ хаһара күн от тиэйдэххинэ, үлэ күнэ диэ суруллар, оннук хол курдук Россиянкалаахтар этэ. Онон ол сэрии кэнниттэн оттон нолуок ситэн арыый аайы олох тупсубута. Ол холкуостар оҕонаман бу хойут эһиннэхтэрэ дии хопкуоска кубулуйар. Оннук.
Бу тоҕуһуон тоҕуспар олоробун. Аны күһүн алтынньыга сүүрбэтин уон тоҕуһун аастахпына сүүспэр үктэнэбин. Аны күһүн, быйыл кыстыыбын, хайылыыбын, алтынньыга тиийдэхпинэ, тоһуон тоҕуспун туолан, сүүспэр үктэнэн. Онон ааҕым аада буолуох курдук.
Ото кырдьан.
Онтон
өлбөх кэмнэр аастахтара дебат да Адьахай элбэх. Ну, холобура, бу олоронгун ханаатакка билигин ыччат хайдах билиҥҥи ыччат уонна оччотооҕу ыччат уратылара туохтарый быһылааҕай дианы гыный холобура. Оттон былыргы ыччат эрийдээх туох да көргөн-арга кыайан кыттар кыааһуох үлэлэтэн тахсаллар. Холкуос үлэтэ тыа сиригэр олордоҕум дии мин үксүгэр. Уонна оргион киинигэр уонна ол холкуос нэһилиэктэр кииннэргэ. Онно хайаан даҕаны дьэ комсомольскай биригээдэ дии-дии, комсомольскай курууппа дии-дии, дьэ хаамай элбэх үлэни ыччаттан ирдииллэр. Онон ол үксүн үлэлээн тахта онно актыбыыстар отто бааллар. Үчүгэй үлэни көрдөрбүттэр иҥин баар буолаллар этэ иһин биир олору дьэ баартыйаҕа лаһатыыллар. Баартыйа чилиэнин хаҥатыахха диэн политика буоллаҕа дии. Ону баартыйалаахтар элбэх буоллахтарына кинилэргэ штаб диэн баар ол штабы үчүгэйдик толордохторуна олох ханна да туох да сыыһаны оҥорботохторуна сыыһаны оҥорооччулары хам туттахтарына дьэ биир да бороошкуну ырыаран өлөрбөккө биир да сүөһүнү сылгыһыт буола өлөрбөккө сылгы да кээһиитигэр кытта буруйдуур сокуон баара ол иһин Дьэ, дьон бары аккуратно үлэлии сатыыллар этэ. Хокуон кытаанаабат буол. Хокуон кытаана. Хаайыа барыахтара дуонньа диэн. Оччотооҕу хаайыа барбыт эргиллибэт аанньа. Ото аллылырга көлө суох ото ат атына сыдьаан ханна баҕара. Ол уон аҕас көстөөх ньырмаанчынаттан манна мунньахха оруньуоҥа атына киирэ. Ол аккынан төттөрү таххаҕын, түөс хонон тиийэҕин атын ыбырыган, Онон нэһиилэ хаамай. Ону миинэн кыһын буола ыарҕаннан, ону үксүгэр тоҥоҕун ыарҕа кэнниттэ хатыы хааман. Аны пиэрмэҕэ кэлэн хоноҕун, пиэрмэлэргэ оту нуорбаннан биэрэллэр, тарбыйа ходуулун иҥин аккар биэрэллэр. Оо, нуорбам бүтээри олорор от кыйан биэрбэппин дииллэр. Пиэрмэлэргэ хонно-хоно дояркалар. Барыта сокуон ордук этэ. Эрии буола турдаҕына, оттон эрий кэнниттэн уларыы бардаҕа дии буота атын. Оннук буолла.
Ол уон аҕас көстөөх сылдьан сиртэн бэйэн хоҕотох сылдьаҕын да? Оо, бэйэм хоҕотох бэҕэ ким бассыаҕай? Атынан бэйэм айанныыбын айым буоллун, күһүн буолан итиннэ эһэ көрсүө, манна бөрө көрсүө, куттаммытын иһин хайыаххыный, туохтуур этим биирдэ куттанаһа эһэлээх диэн тыыппынайтан һиинэҕэ кэлэргиччи көстөөх сиргэ эһэ сылдьар мэлдьи суол устун диэбиттэригэр туох тыыппынай ыалыттан холуучча аҕыллыбыт ону биэрдилэр уонна онно туох уктулар, испиискэ уктулар. Маны аккар тута ырыт үтэримэ, эһэни көрдөххүнэ, бу испиискэҕинэ бу туошкын, ол холууччаҕын иһигэр умат диэтилэр. Эһэ уоттан наһаа куттанар, эһэ эниэҕэ чугаһыа уһуоҕа, ойуурга ыстаныаҕа. Онон бу хахха буоллун диэн биэрдилэр. Ону мин хойукка дылы ол хас да сыл, икки сыл үлэлээбитим, ол устатын ураһайын, ол ыаҕастаах туоспут тута сылдьа, холууччахтаах туоспун аппар илдьэ сылдьабын. Биирдэ да хатым аппаты? Ону эһэни биирдэ да көрсүбэтим. Эһэ уола баар. Оһунан баран хуолга олорор эһэ уох, хаама сылдьар эмиэ уох. Биирдэ да көрсүбэтэм. Хата.
Дьоннор көрсөллөр. Оҕурдук. көрсөбүт диэттэн кэпсииллэр ону билбит суох оннук олордо туораан быстыба динин диэн эмиэ этэллэр уоннаттан хороҕо барах туоран ыксалынан ол кини эмиэ куттаннаҕа диир эһэ киһиттэн ону сүүрэ хаалар диирдэр Харах Бала Куолга олорор диэн, туораабат, олорор үһү. Оннук олорор идэлээх бобат да. Аа, не дийлэ, көссүбэтэх кыылым диэн. Ээ, олордоҕун олорор оннук. Ону буоллаҕына туох, оттон һэрии кэмнэрэ, һэрии хаҕаланыыта уонна иннинэ биһиэхэ Горнайга улахан сут кэлбитэ диэн э, кэпсииллэр. Дьэ, ол ото недээн буолла. Ол, ол сут сус саҕана мин үлэлээтэҕим дии. Онон бурдук биэрбэттэр, Эмиэрикэттэн туох эрэ бурдук кэлбит этэ, ардыгар манна хааһы оҥордоххуна быыгыныы-быыгыныы үллэн тахар. Туох эрэ хастааптаах быһыылаах. Ол да буоллар оттон сиэтэллэр сиир буоллаҕыҥ үүккэ буккуйан буһараллар иҥин гына муҥнанан лэппиэскилээтэхтэринэ ардыгар аанньа кытааппат оннук туох бурдугун туох билбэт уонна америкаттан таҥа хаҥалбыттара барыта эргэ эҥин ону Ити Халыманнан кэлбит үһү, Халымаҕа оттон ханна баҕарар өллөрөн иһэллэр, онно оттон үчүгэй аҕайа аара хаалара буолуо, биһиги диэки эргэ оһо өттөҥүн тиийэр этэ, ону дьоҥҥо, холкуостаахтарга үллэрэ ким дьууппа, ким халта оҥсон, оҕурдук үллэрэллэр. Уонна Эмиэрикэттэн бурдук кэлбитэ, быһыыта ата Эмиэрикэ дииллэр этэ, ол Эмиэрикэ эрэ ким эрэ ону ол хааһылаатахха оргуйааччы бурдугун куула хуйдаххына наһаа үчүгэй хып-хымнаҕас сиэрис. Ону холобура Ньурбаанчынаҕа кыргыттар, дьахталлар ол куулу дьууппаа, куоптаа гыммыттара ити ойуурга улахан баҕайы хара чөҥөчөк баар. баар буолар урут, отто билигин да баар. Ол чөҥөчөк аллараа өттүгэр саһаххайдыны тэллэ үүнэр кып-кыра, силиһигэр, эмэҕирдээнэ быһыылаах. Ону хомуйаннар холуурга оргуталлар, онно ол мапмаҕан куулу уктахтарына

Ол куултан оҕоһуллубут маҕан гынан баран. Маҕан. Маҕан. Сиэрис.
Сиэрис.
Дьохону ол чоҥочох тэллэйигэр оргуталлар, уонна дьууппаныан гына.
Сөп-сөп. Ол ытта сэрии саҕанааҕы дьыала буол. Буола турдаҕына, хайы күн сэрии бүппүтэ да, нуарбат аҕа иҥин биэрэр уонна ол омук сириттэн эргэ аҕа иҥин кэлэрэ уурайбыта. тохтообута. Онтон ол холкуос кэмигэр отто көлөһүн күнүнэн аахсаҕыт буолла да? Барыта көлөһүн күнү.
Онно ол хамнаскыт да, ол көлөһүн күнэ диэн? Көлөһүн күнүгэр
холкуоска былааны хождатвай эти арыынан төлөөбүт кэнниттэн дохуота ордон таҕыстаҕына холкуостаахтарга үллэрэллэр. Ким элбэх үлэ күннээххэ элбэх, олох ыалдьа үтэн кыратык үлэлээбиккэ кыра дохуот оҕото тиксэр эдарыы сорохтор биэс уон икки киилэ эт түөрт киилэ арыы билин молуок государство нолуога баар онно холкуостаттан ылан төлөөбүт буоллахтарына онно ааҕа кээһэллэр бүттэ ыларыҥ суох Эн нолуоккун төлөппүккүн диэн. Туох да ыарахан олох буолла, киһи кэпсээтаана санаата алдьаныах курдук. Оннук аа. Тыа иһигэр киһи хоргуйан өлөрө диэн ыарахан дьыала буолбат да. Оннук буолла.
Биһиэхэ да ол ыалдьар-бүтэр дьон куһаҕан усулуобуйаҕа өлбүттэрэ буолуо. Оннук буолуо аа.

Олох мыым ааҕа да тэппэт. Оннук буолла.
Отон хайынын окко-маска барыта илии ат буолуо оҕус. Туох да техника хуохпай. Оннук. Туох да хуох.
Техникалар очоо хасыллаахтан кэлэр буолбуттарай? Хадыы кэнниттэн хойут. Биэһэн ыссыллар.
Оҕордо биэһ ону ыссыллар. Ону даҕаны маасыбай буолбатах бол.

Онно үлэ-хамнас да тутуу бөҕөтө иһин хаҥа хаҕаланнаҕа дии. Атын онно Мииринэй кэм иһин үлэ-хамнас барыы бөҕө буол. Оннук.
Бааттыйа райкома тугу дьаһайарынан барабыт. Бааттыйа тылы бааттыйа күүстээх баҕайы оруоллаах этэ. Онон арыйсыбиэти сэбиэттэри, партийнай тэртэһэкиртээрдэрэ босхо үлэлииллэр эрээри, хонтуруоллара иннинэ үрдээх этэ, онон барыта сокуон хараҕынан
илэ барар этэ.
Хомустуур эбиккин дии. Аны ити хомустаан көрдөрүөн дуу диэн көрдөһөөрү. Ото ити оччо үчүгэй хомустар буолбатахтар. Үчүгэй хомустар бааллар этэ тоол күүтэн-оһон үүтү хаалаллар. Бу хомуһуҥ туохтан бэйэҥ тардаргыттан эрэ буолбатах бэйэтэ киһи бирээмэ бэйэттии ыһыах курдук хомуһу оҥорооччулар бааллар этэ былыр. Билигин хомуһу орооччу да баара биллибэт.
манна дии Ээ, ордук Аанча. Онон ол былыр хомуһу тардаллар. Уолба хойут эмиэ хомуһ уйбаан иҥин тыыннаах э, то билигин да тыыннаах ини. Баардык уохтут. Өрөспүүлүкэҕэ ангын э, хомуһу күрэхтэһиитин тэрийэр этэ билигин кэнники сүтэ аалла. кыттар этин да Мин онно биирдэ кыттыбытым, виртуал хомуччу буолбатахпын, импровизатор үс аат баар. Көннөрү хомуччут, импровизатор хомуччут, виртуал хомуччут диэн. Онно ол оҕотоойом иҥин диэн дьон кыттыбыттара. Олор ол Пертуаз хомусчут диэннэр мин императал хомусчут диэн ааттаах. Ханна эрэ удостоверение биэрбитэ. Биэрбиттэрэ диэн.
Ээ, ол ханна эрэ бөххө итиннэ кумаахыга сылдьабын улуу. Онну.

музыканы интириэһиргиир, бу хомус курдук биһиги фольклорбутунаан интириэһиргииргит биһиэхэ наһаа үчүгэй. Бу үүнэн эрэр оннук үүнэн эрэр ыччакка. Оттон бу билигин хайда эрэ тумуулаам, оннун бүтэн, бу хааска хамсааһына мин бэккэ ылар эбиппин кырдьаан. Оннук буолар.
Үчүгэй баҕайы кэмим бу муннум иһин бүппэккэ үчүгэйдик олорор сылдьар кэммэр хайын санаам тиийдэҕинэ үчүгэй баатык дьиэбэр хомуспун тардабыт. Оннук.
Хайын үчүгэй буолар бу киһи. Чабырҕахтаһыы эмиэ туһугар эмиэ туспа оҕустуох. Ээ, туох да ол эмиэ хонун курдук. Холобур, быыкаа чабырҕах баар, мин этиим эрэ. Чымырыы-маарыы оллоон буута, куобаҕым куттаҕа, моҕотойум буута, тииҥим тиҥилэҕэ. Ити быыкаа чабырҕа. Ону эрэ өйдүүбүн, оттон элбэх буолуо былыр. Кыргыттар, дьахталлар, даас эйэр дьоннор чабырҕахтаһаллар.

Оттон үчүгэй сыһыан таҥара баар диэн өйдөбүллээхпин. Абааһыны эмиэ итэҕэйэбин.
Ото биирэ баар буо, биирэ баар буо. Ато утарыта турар күүс буоллаа дии. Онон биирэ баар буола биирэ баар хайаан да. Оннук.
Ону ол мээнэ элэҥнээн бу сылдьар буолбатах, оттон түбэлтэтигэр баар буол. Оннук буолла.
Баар кириэр баар, баарынан баар. Ол бэйэтэ дьоҥҥо хайдах дьон бэйэтэ да сыһыаныттан тутулуктаах, сир-уот бэйэтэ эмиэ туһунан ауралаах, оннук сорох сиргэ атыннык холобур сорох сиргэ арай балааканнан хонор буоллаххына сорох сиргэ олох да утуйбакка өрө мөксүөн сорох сиргэ боруоста талбыт курдук сылдьыаҥ ол эмиэ салгын охсуута Оннук олоххо туох барыта тыынар организм курдук. Оннук ээ.
Дии саныыбын мин бэйэм. Уонна наһаа эпкэ саныыр эбиккин. Оннук.
Аныгылыы. Оннук отто саныыбын. Ол ордук урут атынаан, табаннаан, Даш оҕуһунан куораттаабыттаахпыт, ээ, оҕуһунан куораттаттахыбыттаахпыт, ээ, оннук арааһынай айаҥҥа бары сылдьыбыт, арааһынай көлөннөн бары сылдьыбытым, оттон сөмөлүөтүнэн, массыынанан эмиэ элбэхтик сылдьыбытым, табардан эмиэ, ону оттон то араас холобур түбэлтэ курдук буоларбын, эрэйдэнэҕин, туохтуубун, ону хайда эрэ эмиэ быыһарыккынан эрэйтэн быыһанаҕын, куһаҕан үрэхтэри туоруугун иҥин, ол соҕотоҕун сылдьар киһиэхэ ыарахан буолла. Оннук буолла. Сэрии саҕана оннук этэ, онон ол туох Ити барыта төлкөҕүн ээ итэҕэлгиттэн иҥин сибээстээх курдук ити барыта. Барыта биллибэ күүскэ көрдөһөр курдук, махтанар курдук сыдьыйаххын сөп курдук. Көрөн да турбатаҕыҥ иһин. Төһөтө кирдьиги хомуйата биллибэти да буоллар, хайдаа эрэ эн итэҕэллээх буолуохтааххын. Барытын ортотунан хаампаккын. Оннук буолла.
Бэл ол кэмҥэ диэ.
Бэл ол кэмҥэ диэ. Ол кэмҥэ. Ол кэмҥэ. То билигин даҕаны түҥ үрэх баһыгар бардаххына хайдах буойун курдук сананыаххыный? Оннук буолла.
Айылҕам ньиэһэ туора үтүөнү суолбун соло миэхэ көмөлөс диэбит курдук сылдьыахтааххын буоллаҕа дии. Бииринэн уһун үөлэни удьуор
Иккиһинэн буоллаҕына, уһун үйэлэниигэ олох үчүгэй быраабылатын тутуһа сатыахтааххын кыаҕыҥ баарынан. Мээнэ элбэх аргыны испэккэ, наһаа күүскэ көлөһүн-балаһын аллан уҥуоххар тиийэ сылайыаххар дылы үлэлээбэккэ, тоҕо наһаа тоҥмокко, наһаа итииргээбэккэ, хайда эрэ ортотун булаһатыахтааххын олох сүүрүгүн. Оччоҕо киһи үйэтэ уһуон сөп курдук. Уонна мээнэ кыыһырар иҥин дьону ордугургуур, дьону саабыстыыр курдук оттон дьону хомотор гына сыһыаннаһа сатаабаккын. Кыыһырыы киһиэхэ наһаа куһаҕан туоҕу биэрэр, охсууну. Уонна дьон хаҥата эмиэ киһиэхэ удаар буолар, биллибэтинэн даҕаны. Онон дьоҥҥо ортотук үчүгэйдик сыһыанна кыаҕыҥ баарынан дьон суол ортотун тутуһар курдук сылдьыахтааххын. Мин бэйэм санаам оннук сылдьан үйэбин бу туоллум. Оннук дуо?
Туолбатаҕа аатырыам дуо?
Тоҕуһуон тоҕуспар тиийбит киһитин туоллаҕым дии. Оннук.
Оҕурдук.
Бэйэм ыра баҕа санаам оннук.
Оннук. Оннук.
Уонна аймахтаргар оттон

Мин бэйэм эрэ бэрдим буолбатах, аймахтарым эттэрэ үтүөлэрэ баар, мин үйэм уһууругар
онон кинилэргэ махталлаахпын бииринэн, иккиһинэн ото айылҕа миигин уһуннук олор диэн айдаҕа буолуо уонна уопсастыба да дьоно ким да куһаҕаннык хаҥарбыта холуннарбыта уох курдук онон барыта олоххо махталлаахпын. Оннук.
Оннук эрэ буоллу. Оннук. Оннук.
Туох да хам санаа суох. Оттон ыра баҕа санаа диэн олох эмиэ үчүгэйдик сэриитэ суох, чуумпутук олох маннык уста турара буоллар үчүгэй буолуо ити кыра сэрии уурайар ини уонна туох дьон бэйэ-бэйэтигэр эйэлээх үлэни таптыыр буолара наада этэ. Оччоҕо олох баайа-дуола хаҥаан, тупсан үчүгэй буолан иһиэтэ бол. Оннук буолуо.
Ааһа барыта үчүгэй олох диири сис туттан аанньа үлэлээбэт буолуу охсуулаах буолла.
Оннук.
Уоннаттан ыарыы-үһүтүү эмиэ намырыыра, ити һуох буолара буоллар, олох да һуох буолара буоллар үчүгэй буолуо этэ. Оннук.
Мээнэ эминэн дьарыктаннахпына, кыш онно убаныам диэн хэрэнэ оҕоштуохтуубун. Ээ, оччо улаханнык эми-тому хайаабаккын. Ээ, наһаа өрө туппаппын. Таблетканы мээнэ испэппин, мээнэ иһэ сатаабаппын. Оннук эрэ. Тулуйа сатыыбын.
Оттон манна парк туохтуубут хаас билигин өтөр аҕай бэскэ сааһы көссө такааччыбыт мунньустан Онно ыллыыбыт, аһыыбыт, көтөрдөрө сатабыт, онно сутаабыт куһа куккаакылар илигиттэн кытта ылаллар. Ээ уор диэн хаһыытыы-хаһыытыы үөһэннэн көтөр. Билигин Мөҥкүдьээх ыйаабыт ээ хайдах эрэ. Онон аһылыктара аччаабыт быһыылаах. Киһиэхэ алыс чугаһыыллар. Оннук буолбут. Ээ оннук буолбут.
Уонна сайын ити Ордоҕор алааһыгар барааччыбыт күрүөрү хайын.
Ону алаас эҥээриттэн киэҥ баҕайы алааһы көрөн олорон эмиэ аһыыбыт, чайдыыбыт, былыргыны ханыыбыт, бу киэҥ үчүгэй дойдуну көрөр, хайдаа эрэ дууһаҕар үчүгэй туоҕу биэрэр, аураны биэрэр.
Кургуом үрүйэ харыйа, ургуом дьиэһэ, кургуом ойуур куһаҕан.
Мин наһаа киэҥ сирдэргэ мин урут элбэх сиргэ сылдьыбытым. Алсыырга Дааса Сахаара кумах куйаарыгар тиийбит хоммутум. Онон туох Германияҕа сылдьыбытым, Кубаҕа, американскай кэнтигиэҥҥэ эмиэ сылдьыбытым. Уонна Кытайга сылдьыбытым. Уонна туох ити туохха Россия иһигэр Украинаҕа, Хасахстаҥҥа, Дааса Киргизия Ышык Күөлгэ биир нэдиэлэни быһа туохха дуомуордахха олорбутум. Онон наһаа элбэх сири көрбүтүм. Онтубун ханыы ыһытабын. Ыттахпына арыт ханыыбын. Көрбүт сирбин ханыыбын. Оннук эбит ээ.
Бааһа, ону наһаа элбэх сири көрбүтүм. Дойдулары. Алжирга хас сыллаахха быраһдьыбыккыный?
Алжирга хас сыллаах абараадьыбыккыный?
Алжирга да. Аа.
Алжирга
туох аҕыс уон икки түһэрии кэнниттэ аҕыс уон иккиэ бара сылдьыбытым бытыга. Алжирга.
Олохторо дьаахтара. Сахара кумах куйаарыгар ол барбыппыт, отон туристары кытта бардахпыт. Биһии туристарбыт хойутаан хаалбыттара, онон хобус соҕотох икки киһи буоламмыт Габышева диэн мин уонна Тарабыйкин диэн учуутал уонна мин буолан Челябинскай уобалас дьонун кытта сылдьыбыппыт. Онон бэйэбит курууппабыт хойутаан хаалан, тиийбэккэ хаалан ол Африкаҕа барарга барсыбакка хаалбыттара. Онон куһаҕан чууру-чаары, ол үс саха үөр убайдары кытта сылдьара баттыгастаах курдук этэ. Туох уочаракка иһин барыта кинилэр инники, барытар кинилэр тугу да онон үчүгэйи кыайан атыыласпатахпыт. Дьадьаҥы тилэр уонна ол хаҕана. Ол хаҕана.
Туохха Сахара кумах куйаарын иҥин диэкки олох дьадьаҥытык олороллор. Оҕо да. Алжирга, Алжир диэн государство, Африка. Оннук.
Уонна ол Кубаҕа эмиэ дьапдьадьаҥы, онно арай дьиктитэ диэн Кубаҕа ити хархадьыыллары иитэллэр эбит этэ. Тоох толух элбэх тыһыынчанан хархадьыылы бу мин миигин быарбынан курдук икки мастаах күрүөлээх ол иһигэр хаайа сыталлар.

Ону сүөһүк куотаны хомуньяргыыбыт буолла. Ханнааҕа сүөһү эмиэ көрбөккүн. Ханна да сүөһү турара көстүбэт. Кырдьан хааллым сытабын, уопсастыбаҕа кыайан тахсыбаппын. Онон үлэ-хамнас олох дьаархайдык барарын биирдиилээн дьонунан билбэт буоллаам дии. Оннук буол. Сытар киһи.
Оннук. Ону кулгааҕым эрэ истэр. Ону даҕаны интэриэһиргээн ыйыттахпына, билигин Эйэлээх олох, көҥүл олох, ас-таҥас дэлэй. Онон мин билигин холобур киһи инициативалаах буолуон наада. Бэлэни ким эрэ дьуктуйдаабытынан эрэ үлэлээбэккэ, туох эрэ хаҥаны айарга, тугу эрэ өссө тугу эрэ оҥорорго диэн эдэр дьоннорго инициатива наада эбит механабар оннук хоччу баара отон мин билээхтээбэппин матырыйаалы кыайам-хараам көрбөт ааҕыахпыт оһунан маран аньах сэһэнинэн отто иһин өрөспүүбүлүкэ олоҕун игин интириэһиргиибин арыдарыт онно иһиттэхпинэ ол аҕыйах курдук өссө да аҕыйах курдук Өссө тугу эрэ өрөспүүбүлүкэни хайан хайыннарарга, оройуону хайыннарарга дьон бэйэтин сээтибэ көтөҕүөн наада тугу эрэ толкуйдаан. Оннук.
Ээ, актыыбынаһы үрдэтиэххэ наада, сүөһүнү хайдах эрэ механизацияны киллэриэххэ наада, аҥардас толооҕу үүрэн аһатан былыргылыах ханна барыаххыный? От үүннэҕинэ баар ос үүммэтэҕинэ һуох курдук буолаат, оннук. ону инициатива тугу эрэ тиэхиникэни, тугу эрэ хаһаанар иҥин үлэни, туох эрэ хаҥаны киллэрэргэ дьон бэйэтэ инициатива көтөҕүөн наада. Оройуонун, нэһилиэгин үлэтэ хайдаа эрэ хаҥалыы хараахтырданан барарыгар Оннук. Дьон үлэтин салайааччылар эрэ өрөмүҥээн олорор ол итэҕэс. Оннук.
Дии саныыбын. Оннук. Уонна туга этиэхпин, ото туга өйдүүрүм да оннук. Оннук буоллаҕа.
Ээ, уонна туга этиэхпиний?
Ыччакка баҕаһынаан. Ыччакка татын эдэрдэр инициативалаах буоллуннар, доруобай буоллуннар дии саныыбын. Уонна наһаа ол көрү-нары батыһа олоххо улахан наһаа үчүгэйи биэрбэт. Ону үлэни таптыыр киһи хаһан баҕарар олоҕо үчүгэй буолар. Үлэһит киһи. Оннук.
Оннук.
үлэни таптаатыннар, дьону ытыктаатыннар, кырдьаҕаһа убаастаатыннар, уоппутун ылыннар.
Оннук. Киһи бэйэтэ табаарыһын да уоппутун туһаныан сөп. Ону инициатива наада быһата. Оччоҕо киһи ыччат бэйэтэ бэйэтиттэн хайдан иһиэ этэ буолла. борошно көрөөччүннэ сылдьыы ол итэҕэс. Эһиэхэ дьэ махтал бу өлөр үйэҕэ кырдьар сааска кэлэн интервьюлуурбуккут үчүгэй ол киһи тыыннааҕын тухары үчүгэйгэ тардыһар буолла. Оннук буоллаҕа.
Уонна оттон эһиги кэс тылгыт оттон эмиэ ыччаттарга хааллар хаалыа этэ буоллаҕа. Оттон үчүгэйдик суруйан хайаан хиппэ доспаккына